Ырӑ каҫ пултӑр хаклӑ ентешсем! Сире паянхи уяв ячӗпе саламлатӑп. Ҫурхи кун ячӗпе саламлатӑп. Пире ҫурхи ҫак кайӑксем пекех Елена пирӗн венчичулӑн пултаруллӑ хӗрӗ, ҫавӑн пек уяв парнелеме пултарать. Халь вӗҫлемен каҫанпа та пултарать те пултарчӗ тесе кайран калӑпӑр ҫапла. Но питӗ ӑнӑҫлӑ ҫавӑн пек концерт вӑхӑт суйлас илнӗ, тесе калас лайӑх вӑхӑтра шуралнӑ ҫуркунне пӗтӗм хуркайӑксем шӑнкӑр шкура пӗтӗм кайӑксемпе пӗрле килнӗ. Пирӗн Крак ен, Шӑпчӑкет, Елена, пирӗн инҫет, Елена Юрьевна. Ал юлатӑн. Тракторӗпе каларӑм пултаруллӑ ывӑлӗ-хӗрӗсенчен пуян. Нестор Янгас пӗрлӗхӗ пирӗн культура, литература тата искусство пӗрлӗхӗ. Ҫавӑнпа вӑл вӗсене манмасть, асӑрхасах тӑрать. Эпир хамӑрӑн чи пысӑк наградӑсенчен пӗрне, ҫак паянхи ҫурхи илемлӗ каҫ, Еленӑна парнелеме ҫавӑн пек наградӑлама йышӑнтӑмӑр. Вӑл ун пирки пӗлтерме хамӑн ҫума заместитель Виталий Михайлович Михайлова ҫакна ыратусене парас енӗпе ӗҫлекен комисси председательне сӑмах паратӑп, тӑрӑшӑн.
Нефтенеркас ячӗллӗ культурӑпа искусство тата литература пӗрлӗхӗн икӗ ҫирӗм пӗрремӗш ҫулшӑн Нефтенеркас премине парас енӗпе ӗҫлекен комисси

Прокопьев Иван Афанасьевич, нефть-энергосвязь ячӗллӗ пӗрлӗх правленийӗн председателӗ, журналист, ҫыравҫӑ, таврапӗлӳҫӗ, композитор, музыкант, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ, нефть-энергогаз премийӗн лауреачӗ, комисси членӗ. Константинов Владимир Захарович, таврапӗлӳҫӗ, журналист, публицист, Раҫҫей журналисчӗсен пӗрлӗхӗн пайташӗ, Чӑваш халӑх академикӗ, хисеплӗ таврапӗлӳҫӗ, Чӑваш Республикинчи таврапӗлӳҫӗсен пӗрлӗхӗн Красноармейски округӗнчи уйрӑмӗн ертӳҫи, Нефть-Ренкас ячӗллӗ пӗрлӗх правленийӗн пайташӗ, Тилӗкпи тата Нефть-Ренкас премийӗсен лауреачӗ комисси членӗ. Комисси тӑратнӑ пултарулӑх характеристикине хакласа тата ыйтав сӗнӳсене шута илсе пӗр салтӑн ҫапла йышӑну тӑвать. Экипинде ҫирӗм пӗрремӗш ҫулшӑн Нефть-Ренкас ячӗллӗ премие тата лауреат ятне ҫак уйрӑм ҫынна парас. Порфирьева Елена Юрьевна, Эльшей! Радий журналиста, тата эстрада юрӑҫине, чӑваш эстрадине аталантарса ҫӗнеленкеҫӗне юрӑсем шӑратнӑшӑн, чӑваш культурине интернет-медиа анлӑшӗнче сарма тӑрӑшулӑх кӑтартнӑшӑн, обществӑшӑн тунӑ сумлӑ ӗҫсемшӗн тата Чӑваш патшалӑх радиокомпанийӗнче илемлӗ передачӑсем хатӗрленӗшӗн тивӗҫнӗ. Лауреат ятне пама Чӑваш Республикин Красноармейски муниципаллӑ округӗнчи хӗрарӑмсен канашӗ тӑратнӑ.

Илья Николаевич Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университечӗн искусство факультетӗнче солист, вокалист, педагог специальноҫӗпе профессиялла илнӗ. 2015 2017 ҫулсенче Красноармейски районӗнчи Еншик Чуллӑ шкулӗнче ачасене музыка пӗлӗвӗ панӑ. 2017 ҫултанпа Чӑваш патшалӑх телерадио компанийӗнче радиовещани службин информаци программисен пайӗнче редактор та вӑй хурать. Ҫав вӑхӑтрах пурнӑҫра ҫакӑн пек ҫитӗнӳсем тунӑ вӑл. 2011 ҫулта пултарулӑхра тунӑ ҫитӗнӳсемшӗн республика Пуҫлӑхӗн янамлӑ стипендине илме тивӗҫлӗ пулнӑ. 2000 пӗрремӗш ҫулта Красноармейски районӗнчи храмсен канашӗ тӑратнипе эпӗ хӗрарӑм республика конкурсне хутшӑннӑ. Ҫав ҫулах республикӑри районсем хушшинчи ҫирӗм иккӗмӗш Шетмӗпе Ҫавал кӗмписем фестиваль-конкурсӗнче чи лайӑх солист юрӑҫ номинацире пӗрремӗш степеньлӗ диплом лауреачӗн ятне тивӗҫнӗ. 2021 ҫултах Раҫҫей регионӗсем хушшинчи вокал искусствин вокальная Чувашия 2021 иккӗмӗш конкурсӗнче пӗрремӗш степеньлӗ лауреат пулса тӑрать. Икӗ пин те вун иккӗмӗш ҫулта республикӑмӑрти Чӑваш пики икӗ пин те вун иккӗ конкурсра хамӑр район чысне хӳтӗленӗ. Чӑваш наци конгресӗн ҫамрӑксен хастар ушкӑнӗн председателӗ икӗ пин те ҫирӗммӗш ҫулта Чӑваш пики икӗ пин те ҫирӗммӗш конкурсра тӑван районта ертсе пыраканӗ пулнӑ. Аннесен кунне халалланӑ концертсенче хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартнӑ. Икӗ пин те ҫирӗммӗш ҫулта районти ӗҫпе юрӑ уявӗнче Акатуй ра хӑйӗн юррисемпе куракансене савӑнтарнӑ. Ҫав ҫулах хамӑр райпо ӗҫченӗсем ҫинчен радиопередача ертсе пынӑ. Ҫулталӑк вӗҫӗнче республика Президент ӗҫченӗсен уявӗнче хӑй юррисене юрласа тӗлӗнтернӗ.
Саламлатпӑр чун-чӗререн, сунатпӑр ҫирӗп сывлӑх, ӑнӑҫу, пултарулӑх ӗҫӗнче пысӑк пысӑк ҫитӗнӳсем. Вӑтӑр ҫул пултарулӑх пиҫсе ҫитнӗ вӑхӑт, ҫунасене сарнӑ вӑхӑт. Тата ҫӳле-ҫӳле вӗҫмелле пултӑр, Хӑвӑрӑн пултарулӑх ҫак ӗҫӗнче. Тӗлех савӑнатӑп. Пирӗн халь хӗрарӑмсене хӗрарӑмсен хисеплемелле пуль, ҫавӑнпа та ҫак вӑхӑтрах ӑна тӑратнӑ коллектив йыш. Вӑл республикӑри хӗрарӑмсен Канашӗн районти уйрӑмӗн уйрӑмӗ тӑратнӑ ӑна ҫапла ҫырса илнӗ. Ҫавӑнпа та эпир пирӗн вӑл шутланать халӗ эпир Елена Юрьевнӑна хӑйне мӗнле янкас пӗрлӗхӗн пайташне илнӗ пекех ҫавӑн пекех ӑна ӑна наградӑлама тӑратнӑ коллектива та хамӑрӑн коллективлӑ пайташ тесе, коллективлӑ член тесе, эпир ӑна хамӑр свидетельствӑна паратпӑр ҫавна май. Эпир ӑна йышӑнатпӑр. Ун ячӗпе те ҫак хӗрарӑмсен советне пысӑк ӳсӗмсем, тав, тата малашнепе пирӗнпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлемелле пултӑр. Сире свидетельство илме тархасшӑн хӗрарӑмсен